Хӕххон доны уынӕр, сатӕг дымгӕйы зарӕг, дидинӕгджын уыгӕртӕнты ӕхсызгон тӕф рӕвдауынц адӕймаджы зӕрдӕ, дзагӕй кӕнынц ӕхсызгон ӕнкъарӕнтӕй, уадзынц иу ӕнгты ӕвӕджиау тых ӕмӕ хъару. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, афтӕ уыдис кӕддӕриддӕр сӕдӕ ӕмӕ мин азы размӕ дӕр. Махческы хъӕуы рӕстӕг ӕндзыдта уӕрӕх быдыртӕм айгам угидон, ӕмӕ комын ӕрӕджы уайгӕйӕ, уыдис ӕвдисӕн бирӕ алыхуызон дугтӕ ӕмӕ ӕнӕнымӕц цымыдисаг цаутӕн. Фӕлӕ уыцы цауты хсӕн иу ӕвӕджиауы хабар баззад ацы хӕххон бӕстӕйы уӕлдай зӕрдылдаринагӕн. Бахъуыды кодтой адӕм, ӕнусӕй-ӕнусмӕ йӕ, ӕвӕццӕгӕн, хӕссынц семӕ цӕугӕдоны уылӕнтӕ ӕмӕ лӕзӕры рог хӕххон дымгӕ.
Цуппарӕн сывӕле хуасӕ кӕрдунмӕ рандӕнцӕ. Ма сын сӕ хуӕрӕ ба рӕфтӕ

Е ма фесавдӕй кизгӕ. Гумерхан хунтӕй. Спаран сувари адтӕнцӕ еу хунтӕй Дзанкис, иннӕ ба Саукуй, ӕртиккагӕн сувар Хазах ӕма цуппӕрӕймаг ба Темир. Е августи мӕй адтӕй, ӕма сауӕн Ме ку рауардта фиццагдӕр, се уотмӕ агурдтонцӕ. Ма Темиран мӕнӕ аци ком, мӕнӕ Садорадамӕ ци ком цӕуй, еци ком лӕвӕрд адтӕй. Ӕма уомӕ тӕккӕ бӕрзонддӕр рауӕн ес ӕфцӕг. Ма арс фӕтбӕл фӕццӕуй,

Аз Изетти хӕццӕ дӕн, Уасгерги хӕццӕ дӕн. Ба мин фӕстӕмӕ здӕхӕн нӕ балес, фала муггагӕн балдарун кӕнӕн. Ма ӕ чафонемӕ райстонцӕ. Те чафони курцуа уот муггаг кувд куд кӕнонцӕ, е уотӕ. Аци цымидисаг таурӕхъ мах фехъустам Махческы хъӕуы ам Гуырмеханы ӕфсымӕрты байзӕддӕгтӕ, уыцы цауӕй цалдӕр сӕдӕ азы фӕстӕ сӕ уӕларвон хойы номыл сарӕзтой рӕсугъд кувӕндон. Самадтой йӕ нывимӕ бӕрзонд мӕсыг тӕккӕ фӕндаджы был. Махческы хъӕу йӕхӕдӕг дӕр хуымӕтӕг хъӕу нӕу. Уый у нӕ фыдӕлты рагон цӕрӕнбынат. Ам дард незаманты дӕр уыдис цӕрджытӕ. Таурӕгътӕм гӕсгӕ уыдон уыдысты царциатӕ, Ахуыргӕндтӕ сӕ хонынц хъобайнӕгтӕ. Уыдоны фӕстӕ алантӕ. Уыцы дугтӕй баззад бирӕ рагон цыртдзӕвӕнтӕ. Фыццаджыдӕр, зындгонд у цымыдисаг егъау нывджын дур. Хонынц ӕй Махческаг лабиринт, иронау та Сырдоны дур. Уый у Ирыстоны рагондӕр хӕзнатӕй иу. Цӕуы йыл фондз мин азы ӕмӕ хауы бронзӕйы дугмӕ. Нӕ фыдӕлты ӕвӕджиауы арф дунембарынады ӕвдисӕны тыххӕй ахуыргӕндтӕн фыццаг фехъусын кодта Пфаф мин ассӕдӕ ӕвдай фӕндзӕм азы. Уыцы дур ссардӕуыд Астанты фидӕртты раз. Куыд дзурынц, афтӕмӕй уым ахӕм дуртӕ ӕдӕппӕтӕй уыдис авд. Фӕлӕ иннӕ ӕхсӕздуры цы фесты, уый ничиуал зоны. Куыд сӕ пайда кодтой нӕ рагон фыдӕлтӕ, уый дӕр бӕрӕг нӕу. Уымӕй уӕлдай ма Хческы хъӕуы цӕрджытӕй иу кӕддӕр ссардта рагон цымыдисаг цыппӕрдигъон дур дыууӕрдӕм арӕзт дзуарывӕрдимӕ йӕ астӕу ӕмӕ йӕ сывӕрдта рудзынджы бӕсты йӕ холлаг доны. Ӕмӕ уый фӕрцы рагон цыртдзӕвӕн абон дӕр ис фенӕн хъӕуы уынгтыл цӕугӕйӕ. Сакралон геометримӕ гӕсгӕ дыууӕрдӕм арӕзт крест у бирӕ нысаниуӕгджын ариаг символ, амоны дуне сфӕлдисӕгмӕ хур ӕмӕ арвмӕ. Махческ ӕрбынат кодта тъӕпӕн Дыгуры хъӕуты астӕу ӕмӕ кӕддӕриддӕр се хсӕн ахста зынгӕ бынат. Ацы хъӕуы кадджын лӕгтӕ-иу раздӕры заманты сӕ ныхасы хастой уынаффӕтӕ комы цард аразыны ӕмӕ знӕгтӕй хи хъахъхъӕныны тыххӕй, туджджынты фидауыны, цардхалджытӕн тӕрхон хӕссыны тыххӕй. Ацы комбӕсты ӕнусты дӕргъы фӕцардис бирӕ ӕгъдауджын фӕлтӕртӕ, ӕмӕ абон дӕр сӕ кад ӕмӕ фарн рох не сты. Царды зарӕг исфтон тынг хорз цард. Бонӕй-бонмӕ цард рӕзгӕ цыди. Мӕгур цард кӕдди уӕддӕр адӕм ӕмхузон цардыстӕмӕ къӕбӕр кӕмӕ бахаудта, уый е дууӕн дис кодта, ме мбал имӕ е бахӕрон. Автор ӕййӕфтонӕмӕ нӕ схахх гъӕуди Тайутты хъӕу, селери Тавитово. Ӕма зумӕгон исчи кусард кодта е бийнонтӕн, уӕд сӕрӕхӕдӕг ничи бахордтаид. Еуц хъӕуӕй, Хъазахъти хъӕумӕ еу ӕрбарвистой, рацӕут, мӕнӕ сӕрысфахтам ӕма иумӕ бабадӕм. Хъазахты хъӕу дӕр уырдӕм афтӕ рвыстой. Цыфӕнды кусарт куы уыдаид зымӕджы бинонтӕн, уӕддӕр сӕ иунӕгӕй ничи хордта. Уый афтӕ, алардийы куывд иумӕ кодтой адӕм, нырӕй чи хӕдзары кӕна. Ӕндӕрӕй иумӕ кодтой, уый та Казахты хъӕумӕ, мӕнӕ Фӕрӕскъӕтты хъӕумӕ, мӕнӕ хӕмол дӕр хорз тъӕпӕн ис. Ӕмӕ-иу уырдӕм ӕрӕмбырд сты Алардийы куывдмӕ. Ӕгъдауӕй хистӕрӕн кад уыди, кӕстӕртӕ хистӕртимӕ бӕтгӕ дӕр нӕ кодтой. Хистӕр-иу куы фестади фынгӕй, уӕд мӕнӕ гыццыл сыбыртт дӕр нал хъуысти.

Ахӕмтӕ нӕ уыди ӕмӕ исчи ӕвзӕр фӕндагыл рацыдис, зӕгъгӕ, ахӕм еу уыцы рӕстӕг фӕсевӕдӕй никӕй хъуыды кӕннӕс. Нӕ фыд фӕцарди 93 года, ӕмӕ-иу афтӕ загъта, ӕрдз дзӕгъӕл нӕу. Ис цӕуыл, дам, ӕууӕндын хъӕуы. Афтӕ, дам, ӕрыййӕфтон мӕ фыддӕлтӕй.
Махческы хъӕу кӕддӕр равзӕрд Астанты стыр мыггаг. Абон дӕр бӕрзонд рындзы сӕрӕй коммӕ фӕлгӕсы сӕ аив мӕсыг. Рагон таурӕхмӕ гӕсгӕ ацы мӕсыгӕн йӕ дуртӕ ардыгӕй 10 километры дарддӕр Бӕрзонд хъарцъӕты хохӕй ист сты. Йӕ аразджытӕ, дам, сӕ къухӕй-къухмӕ кӕрӕдзимӕ лӕвӕрдтой, ӕмӕ иу азмӕ самадтой мӕсыджы ӕмбисонды аив ӕмӕ бӕрзонд къултӕ. Астанты цасдӕр рӕстӕг фӕцардысты мӕсыджы фарсмӕ сӕ фидӕртты. Фӕстӕдӕр та ам ӕрбынат кодтой абысалтӕ, уымӕ гӕсгӕ бирӕтӕ ацы мӕсыг хонынц уыдоны номӕй. Фӕстаг рӕстӕджы Абысалты мыггаг бафыдӕбон кодтой рагон мӕсыг сцалцӕг кӕныныл, ӕмӕ уый руаджы абон ис фадат йӕ тӕккӕ сӕрӕй фӕлгӕсын уӕрӕхкоммӕ. Раст Астанты фидӕртты бын комы фӕндаджы был ис гуырмеханы рухс кувӕндон, ӕмӕ уым ӕрвылаз Хъазахты, Темыраты, Джанкъизты, Саукуйты мыггӕгтӕн вӕййы сӕ уӕларвон хойы бӕрӕгбон. Ирыстоны алы кӕрӕттӕй ардӕм ссӕуынц ацы мыггӕгты минӕвӕрттӕ сӕхи Хуыцау ӕмӕ зӕдыл бафӕдзӕхсынмӕ. Мах дзанкистӕ темӕратӕ сау куйтӕ хъазахътӕ алландздаримӕ ковӕн нӕуӕлигон хуӕрӕмӕ ма нин агъаз кӕнуй. Ами кусартник кӕнунцӕ ӕ номбӕл, ма кӕнунцӕ еути мӕнӕ авд хъӕбунтӕ ке фӕззевунцӕ, уотӕ ӕртӕ цихтгун искӕнунцӕ саумӕ баковуни туххӕн. Еудта узӕлки дӕр ӕрбахӕссуй, ка нисайнаг ниббӕруй, картӕ къерей ӕрбахӕссуй, уольвичкитӕ. Сувӕллон ку райгурун, ӕднонбӕл ку сӕртник кӕнунцӕ ма ами раковунцӕ.
Гурмиханы кувӕндон хуымӕтӕджы нӕ равзӕрд тъӕпӕн дыгур ӕмӕ Уӕллагкоммӕ сфӕндаг цӕуы уый раз. Таурӕгъмӕ гӕсгӕ ацы къуыбыры дӕллаг кӕроны уыдысты кӕддӕр сӕ цӕрӕнбынӕттӕ. Фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ Гурмеханы ӕфсымӕрты байзӕддӕгтӕ цыдысты ардӕм куывды. Ивгъуыд ӕнусы та адӕмӕн сӕ фылдӕр быдырмӕ куы алыгъдысты, уӕд цасдӕр рӕстӕг куывды хабӕрттӕ ӕххӕст кодтой, хъӕуы ма Темырадӕй абон онг цы хӕдзар баззад, уым. Ацы бинонтӕ уӕлдай лӕггад бакодтой сӕ уӕларвон хойӕн, ӕрвылаз-иу уыдысты бӕрӕгбоны фысымтӕ сӕ ӕрвадӕлтӕн. Уыдоны руаджы ацы мыггӕгтӕ хистӕрӕй-кӕстӕрӕй нӕ фесӕфтой сӕ бастдзинад сӕ фыдыуӕзӕгимӕ. Бирӕ фӕлтӕртӕ сӕ сабибонтӕй хъуыды кӕнынц ацы аив кӕрт хъултыл хӕдахуыр нывгӕнӕг Темыраты Викторы нывтимӕ. Мыггӕгты хистӕртӕ-иу куывды рӕстӕг арӕх дзырдтой, Гуырмеханы кувӕндон сног кӕнын кӕй хъӕуы, ууыл. Ӕмӕ мин фӕрӕссыдӕ науӕд сфӕндзӕм азы уыцы фӕнд сыххӕст кӕнын йӕхимӕ райста, ӕвӕццӕгӕн уый Хуыцауӕй дзырд кӕмӕн уыдис, уыцы адӕймаг.
Ӕртӕккӕ мах стӕм уӕларвон хо Темыратӕ, сау куйтӕ Дзанкист ӕмӕ Хъазахты уӕларвон хорӕ Гумерханы бынаты. Нӕ уӕларвон хойы ном мах арам алы аз дӕр. Ӕр фыдӕлтӕй дӕр ӕй автор ӕййӕфтам, мӕ иунӕг аз дӕр ӕй никуыма фӕцух кодтам. 90-тӕ фӕндзӕм азы ӕмӕ уӕд мӕ зӕрдӕ афтӕ рӕфтыди мӕ зӕгъын бархайон ма мӕ кӕцӕй ахаста иу нӕ хуыцау йӕхимӕ я уыцы раз зӕгъын кувӕндон саразон мӕ афтӕ мӕйордыгӕй райдыдтон хӕстӕр никӕй нӕ цы уырныдта мӕ дзы исты рауайдзӕ зӕгӕ фӕлӕ мӕнӕ мӕсыг куы федтой мӕ мӕсыгыл же уӕдыл цин кӕнын куы байдыдтой уӕд Афтӕ мыггӕгтӕ цӕуын байдыдтам, зиутӕ ӕмӕ хуысгӕнгӕ ӕмӕ абон у мӕн ацы уавӕрмӕ ӕртардтам. Тынг рӕсугъд бынат у. Мӕнӕ хӕрзрӕджытӕ-иу стӕп боны размӕ нӕ фӕсивӕд, хъаруджын фӕсивӕд нӕм ис, дзӕбӕх фӕсивӕд, зондджын фӕсивӕд, ахуыргонд фӕсивӕд. Ӕмӕ мӕм ӕрбаздыстӕм, зӕгъынц, фӕрӕсугъддӕрӕй, кӕнӕ мыдык куыд зӕгъыс, мӕ зӕгъын, бӕргӕ. мах дӕр уӕ фарс ӕрлӕудзыстӕм. Мах нӕ бынран нӕ куыст бакодтам. Ныр та сымах архайут дарддӕр зӕгӕм. Тамерлан ӕрцудӕй ардӕмӕ. Ма Казбек рохсаг уӕд, нӕ лӕг е уой хӕццӕ унаффӕ скодтонцӕ ма мин Хамин бундор кӕцӕййӕй фӕххаста, е хечи тъӕпӕн адтӕй. Махе уоме искодтонцӕ мӕ цуг кӕнун райдӕдтонцӕ. Ма ӕз фиццаг неруагӕс кодта, фӕйнӕ-фӕйнӕдзорди кодтонцӕ, фал Тамерлан райдӕдта уӕддӕр, нӕ ин есуадзӕн. Ма си амайунмӕ ӕмбесмӕ ку схъӕрттӕйудта, уже еугурӕй дӕр ӕнхус кӕнун райдтонцӕ, кастӕнцӕ. Мӕхе урдиггӕй райдӕдта нӕ, нӕ кувди бунат. Уӕдӕй еу рауӕн искӕнионцӕ, уӕд нӕ рауӕн ма Кайӕ Яфони фӕййенидӕ ка ӕргоми зӕдӕй, ма ӕхе бавдесидӕ ӕцӕги хузӕн, мӕнӕ куд теута бавдесидӕ. Ма син подсказӕ скӕнидӕ мӕ бунати мин ӕртӕ къерей. Мӕ бунати мин ӕртӕ къерей хеутӕ.
Уӕларвон зӕд Гуырмиханы ӕргомы хуысы тыххӕй ӕрыхъуыст бирӕ таурӕгътӕ, Турчы хӕсты рӕстӕг, революцийы заман, Фыдыбӕстӕйы Стыр хӕсты, Йе фсымӕрты байзӕддӕгтӕн-иу зын уавӕры куыд фӕзынд Гуырмехан ӕмӕ-иу сӕ куыд фервӕзын кодта, уый тыххӕй. Ӕцӕг хабӕрттӕн йӕхӕдӕг ӕвдисӕн чи уыдис, уыдон дӕр абон дзурынц цымыдисаг цаутӕ. Уый ахӕм карз изӕд у нӕ? Ӕмӕ ныр йӕу пример ӕрхӕссӕн. Мах, ӕвӕджы, мах бинонты, чи стӕры дут рауагътан, ӕвӕджы, ма На фонскай уонӕй гъочтӕй хуӕздӕр кай. Е сразу на бале. Агоруни райдӕдтан. Ма некӕми очи рӕстӕги давган дӕр неке кодта, фал баркаста ма некӕми, дууӕ боне фӕйагурдтан некӕми. уӕдта фондз камионтӕ скъӕт уомӕй тӕккӕ фарсмӕ дорӕй ба забор адтӕй бӕрзонд ма заборӕй потолок ба еугӕрцӕ расстояние уомӕй фулдӕр нӕ адтӕй Ма сёми кадӕр бакастӕй атӕ цъасӕй, ма ӕ фарсмӕ хуастонӕ адтӕй. Ма еуоми ходмалӕй лӕудтӕй гъог. Но как это, как тудӕмӕ вообще корова попала, уомӕн объяснений нӕййе. Нӕ сыхӕгты лӕг шофырӕй куыста. Ӕмӕ нӕ фыдимӕ иумӕ бабадтысты фынгыл. Ӕмӕ иу ӕртӕ банызтауӕд нӕ фыд ракуывта Гуырмеханы тыххӕй. Ӕмӕ хынджылӕг ныхас кӕны. Ӕмӕ, дам, уый кӕйдӕр фӕстӕлыгъди, ахӕм хынджылӕг ныхас кӕны. Ӕмӕ гыццыл бацыди, ӕртӕ кӕронмӕ бацыди, уым машинӕ ӕрвысти ӕмӕ бынмӕ ныггӕлди. Ӕмӕ ӕрбаздӕхти фӕстӕмӕ ӕмӕ нӕ фыд мӕ ӕрбацыди ӕмӕ загъта, рауадз мын иу арахъ, ӕвӕццӕгӕн мӕ ныхасы зӕрдӕмӕ нӕ фӕцыди ӕмӕ хатыр ракурон. Уый фӕстӕ сылаг кӕмфӕнды фынгыл куы бадтаид, уӕлӕм ерысты куы рацыдаид, уӕддӕр ӕм кувгӕ кодта. Ӕмӕ никуыуал бахауди фыдбылыз.

Гуырмеханы таурӕгъӕй куыд базыдтам, афтӕмӕй йӕ фесӕфты фӕстӕ йыл ӕфсымӕртӕй иу фембӕлд бӕрзонд хохы лӕгӕты, ӕмӕ уӕд лӕппуйӕн йӕ уӕларвон хо радта бӕгӕныйы къус ӕмӕ цыкурайы фӕрдыг. Ӕмӕ йын ныффӕдзӕхста, куыд архайын хъӕуы уыцы табуӕг дзаумаимӕ. Бацамыдта йын се гъдау ӕмӕ йын йӕ бынаты ӕрвылаз кӕй хъӕуы йӕ ном арын ӕртӕ кӕрдзынӕй. бӕгӕныйы къус мах дуджы онг бахъахъхъӕнын хъыгагӕн нӕ бантыст фӕлӕ ма абон дӕр цалдӕр ӕнусы фӕстӕ ацы мыггӕгтӕ ӕххӕст кӕнынц сӕ фӕрдыджы цымыдисаг ӕгъдӕуттӕ гъеуыдӕрдӕм урс фӕрдыг ис хъазахъхъты хъӕуы ӕмӕ алы аз дӕр лучший-иу рӕстӕг ӕхсыры-иу ныхсадтой ӕмӕ ӕмӕ йын бакуывтой ӕмӕ йӕ ногӕй-иу сывӕрдтой. Алчи йын не внӕлдта, кӕуыл фӕдзӕхсти, йӕ уыцы хӕдзар иу ын ӕхсадта, бакой йӕ кодтой ӕмӕ-иу та йӕ байвӕрдтой бӕмпӕг къаропкӕйын ӕмӕ бӕмпӕджы мидӕг-иу сывӕрдтой фӕрдыг. Фӕста хуыцаубон январӕн. Йе вот фӕсфӕдӕн тых фӕкӕнынц мӕнӕ дыгургомӕй бирӕ рӕтты кӕнынц. Йе вот мах дӕр ӕй фӕкӕнӕм, ӕрмӕстдӕр кувгӕ фӕкӕнынц йӕ гуырмӕханмӕ, сӕхомӕ. Алы хӕдзар дӕр кусарт ныккӕны. Чъиритӕ та ӕртӕ чъирийы, ӕртӕ сӕфсаты, ӕртӕ дыууӕдзыхоны, ӕртӕ дзыхон дӕр ӕртӕ, дыууӕ дзыхон дӕр ӕртӕ ӕмӕ ӕртӕ чъирийы. Бӕгӕны нӕхимӕ конд бӕгӕны. Ӕлхӕд бӕгӕнытӕй нӕ куывтой ӕрмӕстдӕр нӕхимӕ конд бӕгӕны. Фӕрдыг Ола нӕхе гъӕу Хъазахти гъӕу ка адтӕй, уони фӕууй. Нур дӕр уон ей. Ма е дессаг адтӕй еци фӕрдуги гъуддаг. Сӕревалей хӕдзӕрттӕ духтари. Ма сӕрӕй тугур гъӕдӕмӕ сатӕг къӕрттидӕ. Ма как пенал школьный. Ма е уоми вӕрдудӕ. Ма узичи некебал задудтайди ниххаудтӕй. Фӕрдуг фесхудтӕй ма хурдастиатӕ къӕразӕ зӕронд Ма уобӕл ниллӕудтӕй. Иннӕ бабунмӕ ниххаудтӕй. Ма нур ба еуми кувддон скодтан, уоми дӕр ма еуми хури цъача фӕууй, еуӕхӕн дессаги. Ма ездӕн нехтӕй, кӕсӕнемӕ нӕййӕй. Е нур ке хӕдзари адтӕй, уони минкъий сувӕллонӕй ӕхсерӕй ниртайуй зумӕг, ӕртӕ къерей, ӕндӕртӕ. Ма ин нӕуӕг

Фаресаджыны ӕууӕнкгӕй. Ӕхсызгон нын уыд, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, уынын, куыд зӕрдиагӕй архайынц абон дӕр темырӕгътӕ, хъазахътӕ, дзамкистӕ, саукуыйтӕ ӕххӕст кӕнын, фыдӕлтӕй сын фӕдзӕхст кувын ӕгъдӕуттӕ. сӕ уӕларвон хойӕн стыр кад кӕнгӕйӕ. Уыдон фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ архайынц фидарӕй хъахъхъӕнын уыцы ӕмбисонды ӕргом ӕмӕ сӕрмагонд кувын ӕгъдау, ӕмой фӕрцы фӕдзӕхсынц сыгъдӕг зӕдыл канд сӕхи нӕ, фӕлӕ ӕгас Ирыстоны адӕмы.
Ацы кувӕндон афтӕ бӕтты мыггӕгтӕ кӕрӕдзиуыл, куы нӕ куыд раздӕр дӕр, афтӕ хъазахты мыггаг дӕр, савкуйтӕ дӕр, дзанкистӕ, афтӕ гыццылдӕр мыггаг сты, фӕлӕ уӕддӕр сӕхи бӕттынц сӕхи бӕттынц ӕмӕ кӕрӕдзи афтӕ ӕфсымӕртау ӕфсымӕрты цард кӕнӕм абоны онг дӕр. хъӕубӕстӕ иууылдӕр ӕрбацӕуын сӕхи бафӕдзӕхсынц, сӕ мысайнӕгтӕ сывӕрынц мӕ кувӕндоны. Ӕмӕ йӕм хъӕубӕсты дӕр ӕм кувынц. Афтӕ хъӕубӕстӕн дӕр ӕвӕццӕгӕн фӕлаххуыс кӕны. Кур цӕуионцӕ ма мӕн ами курӕмбурдионцӕ, гьенур ма адӕймагӕн омӕ ӕхцӕуӕн дӕр ци ие. Нӕ кӕстӕртӕн, нӕ сувӕллӕнттӕ

Адӕ дӕттуй адгин адӕмӕй ма лӕнздӕр сом адӕймаг уӕлдай уолӕфт бакӕнуй, еу мӕн ку фӕкковӕн, е уӕд.
Хуцау зӕгъӕд, цӕмӕй бонӕй-бонмӕ фидарӕй-фидардӕр кӕной не ппӕт муггӕгти уидӕгтӕ ӕма хӕхтӕй бӕрзонддӕр сырӕзой нӕ национ хиӕмбарынад, нӕ фыдӕлты фарн, ӕнусон кад ӕмӕ ӕгӕрон намыс. Уыцы ӕрдхӕрӕны фарн ӕвӕрд ис нӕ алы комы дӕр. Ирыстоны зӕхх у хохӕй быдырмӕ дзуарджын бӕстӕ, зӕдты бадӕн, ӕмӕ нӕ рагон кувӕндӕттӕй иу дӕр рох хъуамӕ ма уа.